Nu pakhat nun beidawng chuan a nunna tih tawp tumin Empire State Building chhawng sawmriat parukna atanga zuang thla chu a van duai belh chhah zawk kan ti dawn nge mak tak maiin thlinna tak rawn tleh thut chuan chhawng sawmriat leh pangana ah chiah a nghat leh dawp mai a ni. Ram zawng zawng zinga ram rem hre ber a chhal ngam Japan ho chuan dollar mak ta duai tam tak senna tur pumpelhin Nagasaki leh Hiroshima leh a chhehvel ram atomic zumzamina a chenchilh ram te chu mihring chenna tlak a siam leh nan khan nihawi par an ching a, nihawi te hian radioactive element te chu an hip ral ta vek a tikhian ram ropui tak an din leh thei a ni. Kum Sangni leh Sawmpali kum khan nu pakhat Edinburgh, Scotland rama cheng chuan a hnar atanga thichhuak reh thei lo kar engemaw zah thichhuak reh thei tawh lo chu a ngaih tha lo chuan doctor-a pan a, doctor ten an en chian nak chuan a hnarah vangvat in chi thum zet a sei an la chhuak zul mai mawle. Khawchhak chhuakah chuan ni bak thil tha a awm lo an lo tih fiam tur thin kha tak tak a ang dawn ta riau mai. China chu hrileng thar tickborne virus an tih chuan a luh chilh tan leh mek niin an sawi a ni. Ram pakhata an flyover siam hnuaiah chuan chena in nei lote an awm thei lohna tura tih ni awm takin thil zum an phun fur mai a. He thil hi anti-homeless architecture tiin dodaltu a ngah hle. Stethoscope hmuchhuaktu kha doctor zak zum tak a nih a rinawm. Lungphu ngaithla tura hmeichhe awm bawra lu zuk nghah deuh vang vang kha hrehawm a tih vanga he thil hi hmuchhuak ta a ni an han tih tlat pek chu. Osama bin Laden pawh kha kum sangkhat zakua leh sawmriat chho khan CIA agent a lo ni ve tawh thin a, hei vang te pawh hi a nih ngei a rinawm awlsam te a World Trade Center a sutchhiat theih mai chhan kha. France ram president lo ni tawh thin Felix Faure pawh kha kum sangkhat zariat leh sawmkhua pakua February in sawm paruk khan stroke vangin a bural thut mai a, hetia stroke a neih lai tak hian a hmeichhe khawi pakhatin a mipa thil a lo khalhsak lai tak a ni leh nghal a, Ram pakhat meuh President boral danah chuan a hming chhiat thlak hle mai. Khawvelah hian natna chi hrang mak tak tak a tam hle mai a, an hmu chhuak a, an hmuh chhuah belh zel bawk a. Chung zinga mi chu Cotard syndrome an tih hi a awm a, chu natna chu mihring dam lai reng hi thiah a inngaihtir tlat thei zu nia. Hei pawh natna mak dangdai leh bawk, exploding head syndrome an tih chu a veitu chuan a lu chhungah hian thil puak ri ni awm tak hi a hre deuh reng mai a ni. Hnam ropui leh fing hmasa nia kan hria thin te pawh hian puithu na engemaw tak hi chu an lo kalpui ve thin chu ni ngei tur a ni. Greece mi hmasa te khan an thih in mitthi te kha chhungah khan cheng thir an dah thin a, an rin dan chuan mitthi thlarau te kha thlarau chenna hmuna hruai thin tu Kheron an tih tham nan tiin an dah tel thin a ni. Khawvela mithiam tak tak kan neih, thil thar hmu chhuaktu, inventor, kan tih te ho inkarah hian thil hmu chhuaktu zawk niin chu a indona te, inhmel makna te hi thil thar a ni lova. Chutiang chiah chuan kum sangha Zaria leh Sawmret leh pariat khan khawvela video hmasa ber chu thil siam chhuaktu Lewis Leprin chuan a lo record a. Mahse mak tak maiin Lewis chu a bo daih mai a, tin a fapa pawh kah hlumsak a ni bawk a. A hnu lawk kum, Sangkhat Zare leh Sawmkua leh Pathuma Edison-a chu film hmu chhuak tu-a puan a nei ta a ni. Romania ramah khuan lung chi khat mak tak mai Trovans Rock an tih chu a awm a, ruahin nasa taka an nan apiangin an lo chhang lian vaka an lo pung ta chiam mai thin a ni. He thil lo thlen dana hi mithiam te pawn a bul fuk tak sawi fak tur an la hre lo a ni.